Felly dewch gyda fi. Wel, os ydych chi'n trydar neu'n cyfathrebu trwy wefannau fel Facebook, faint o hynny ydych chi'n gwneud drwy Gymraeg? Dwi'n un o drefnwyr Acuraeth, ac uh, felly dwi yma i drio um, clywed gen bobl am be maen nhw'n ei gyda technoleg a iaith Gymraeg. Uh, ac i'n gwylwyr sy'n gwylio, allwch chi wneud yn union beth yw hallgariad? Yym, mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored, felly mae'n gynhadledd gwbl anffurfiol lle mae unrhyw un yn gallu dod am ddim a thrafod rhywbeth am bwnc yy maen nhw wedi ddiddordeb ynddo yn yr... ar y thema technoleg a, a Gymraeg. A be chi'n gobeithio cael mas o'r diwrnod? Yy, llwyth o beth gwahanol, syniadau, pobl yn cydweithio, yym, jyst dysgu gen bobl eraill rili a- am be maen nhw'n gwneud. Yym, a wedyn, un o'r pethau pwysig amdano fo ydy bod ni'n rhannu hwnna gyda pobl sydd ddim yn gallu bod yma, felly da ni'n recordio fo gyd a mae pobl o'ch chi'n dod a um, trio rhannu wybodaeth am, am beth sy'n ymlaen, felly ie, yeah, jyst trio gadael i bobl wybod am yr holl weithgarwch rili sy'n digwydd.

Croeso i Hacio'r Iaith a rhifyn rhif... 17! wrth ein gwylwyr beth yn union yw hacleiddio? Uh, Wel, be da ni'n neud ydy, digwyddiad ni ydy hacio'r iaith. A mae gennym ni yym rhywbeth o'r enw'r hac- haclediad sydd yn derm bach eitha weird wnaethon ni ddeud, achos podlediad ydy o, ond oedden ni'n trio wneud o swnio bach mwy yy bach o hook arno fo. So be ni'n wneud ydy, mae yy mi ydw i a yy Bryn Salisbury a Iestyn Lloyd yn wneud rhaglen bob mis ar-lein yym ar iTunes neu jyst ar wefan ni yy sy jyst yn sôn am technoleg a'r we a unrhyw beth sort of, allet ti fod yn neud ar-lein, ond jyst yn y Gymraeg, felly da ni'n da ni'n licio trafod, ni'n jyst ddim jyst trafod pethe am Gymru, ni'n trafod yy digwyddiade technolegol yn America, yym eraill hefo Apple, Microsoft, cwmnïe mawr fel 'na, ond ni hefyd yn trafod pethe sydd yn ymwneud efo Esprit Rec neu cwmnïe bychan yn Gymru'n gosod pethe fyny ar y we hefyd, felly ni'n trafod llwyth o bethe, ond y peth pwysig ydi bo' ni'n trafod o'n Gymraeg. O'n i jys yn sylwi fi me'wl nes i bathu gair hacleiddio. Hacleiddio. On'... Dwi'n credu bo' hacleiddio ydi yym yy sut ti'n deu' yn Saesneg the act of hacklediadu. O fi'n gweld. Yy wel be' sy gen i heddiw ydi Hacio'r Iaith yy digwyddiad yy anffurfiol lle ma' pobol technoleg yn dod at 'i gilydd, pobol y we, pobol yr A i drafod technolegau'r Gymraeg a trafod technolegau cyd-destun Cymraeg. A so mae gen i sesiwn ar y funud dod ymlaen e, ar e-lyfrau, mae gen i sesiwn ar new, newydduriaeth, mae gen i sesiwn ar creu cymunedau ar y we, dwi'n neud sesiwn ar S4 ac 2.dim, rhyw chydig bach, dyn hefyd yn ffilm, uh, neud yr haclediad byw, sef uh, podlediad sy'n cael ei greu bob mis a, a cael rhyddhau ar y we, dyn ni'n recordio fo flaen.

a digwydd weld bod hyn ynddo fe, sef bod y cyfryngau electronig a digidol yn rhoi posibilrwydd i gyrraedd mwy o ddarllenwyr, darllenwyr llenyddiaeth Gymraeg, a. Edrych ar ddau beth, yym, un braith ar Valiant, nes i jyst, yym, chwarae dech- dechra technoleg oeddwn i, a dechreuais i cofnodi trydariadau oedd yn cynnwys y gair Cymraeg. Felly y syniad yw am wyth o gloch bob nos Sul, ar ôl y pedwerydd ar bymtheg o Chwefror, bydd 'na awr neu ddwy o ddarlledu byw i'r maes ar sianel chwech deg dau dot com. Y cwrs yma yw cwrs chwe mis, saith mis i i ddysgu bobl shwd i greu, i ail ddefnyddio'r y stwff archif yna er mwyn creu cynnwys newydd, cynnwys diddorol, cynnwys comedi, cynnwys difrifol neu beth bynnag.

Mae gen ti rhywbeth i fi, yym pam ydych chi yma heddi? Ahh dwi yma heddi am am dau reswm yy un achos dwi'n yy wir yn credu bod e i ga'l y Gymrag ar y we a a i ddatblygu'r Gymrag ar y we ond hefyd dwi yma i drafod yy cwrs dwi'n redeg i cyfle yy cwrs ar nos stwnsh archif. Da ni'n dod o ddim yn chwe mis. A dwi ddim yn sôn am y ti programu, dwi ddim yn sôn beth i sort of blygu ar ochr, ond o beth i actually fod bobl yn trafod a yn siarad ar y we yn Gymraeg ac yn sort of blogio yn Gymraeg, yn, yn defnyddio Facebook yn Gymraeg. Ydych chi'n rhywun sydd yn blogio neu twittro? Uh, dwi'n twittro yn amlwg yn Gymraeg.

Wel, oedd gyfundrefn draddodiadol yma o ran um, so, mynd at darlledwr a gael comisiwn a gael arian amdano fo. So, un o'r pethau dwi wedi bod yn edrych ar a fatha, dwi'n gwybod, mae, er enghraifft, mae Gary Slamig wedi uh, recordio rhaglen awr yn edrych yn ôl ar ffilmiau 2011. Sori oedd gen i ddeud Gary, dwi fod yn deud os wyt ti eisiau neud slot awr bob wsos ar ffilmiau sydd yn profi'n boblogaidd iawn ar Five Live efo yym Simon Mayo a a Mark Maude, os dw wedyn medru gael gwrandawyr ar gyfer y slot yna, medru cael nawdd gin gyda rywun fel Love Film neu Netflix, cos er bod o'n gynulleidfa niche, os maen nhw'n gwybod bod pobl sydd yn gwrando i gyd yn gwrando ar ffilmiau a bod nhw'n gysylltiedig efo hwnna a bod o'n medru cael yr arian nawdd, be dwi'n deud ydi, reit, cymra di'r arian nawdd yna, cymra perchnogaeth o'r slot yna, so mae o fel busnes o hunan gomisiynydd. Be dwi eisiau wneud ydi jyst cynnig yr yr fframwaith i bobl medru darlledu eu stwff nhw. Wrth gwrs, y mwya o wrandawyr dan ni'n gael o ran y gwefan ei hun, yym dwi 'di bod yn siarad efo pobl gwahanol o ran yym sut dan ni'n medru creu incwm oddi ar hysbysebu ar ar y wefan er enghraifft a t'od ma' 'na eto os dych chi'n creu gynulleidfa penodol Cymraeg ma' 'na bobl allan yna isio hysbysebu iddyn ni fel cymu- fel cymuned a dwi'n meddwl hefyd ma'n bwysig yng Nghymru bod gennyn ni plwraliaeth o ran darlledu dw- ar hyn o bryd o ra- yn yr iaith Gymraeg mond dau prif ddarlledwr sy gynnon ni Yym, a maen nhw, tibod, m- mae'r elfen, tibod, corfforaethol yma, lle ma'... dan ni'n gwybod maen nhw'n yn ymatebol i, yym, adrannau o fewn y Llywodraeth. A dwi'n meddwl ma', ma' wneud rhywbeth fel 'ma, ma'n rhoi rhyddid iddyn ni medru, yym, roi ein hunain allan, trio syniadau newydd, rhoi cyfleon i bobl newydd,

pethe Cymraeg sy'n digwydd ar-lein, a hwnna 'di rhan o be' 'dan ni'n trio neud rili, 'di codi ymwybyddiaeth o y pethe sy'n digwydd yn Gymraeg, a bo' nhw'n gallu defnyddio'r iaith ar-lein mewn ffyrdd gwahanol, a t'mod, bod um, pethe fel cynhyrchu fideos, blogio, pob math o bethe felly, yn, t'mod, yn digwydd yn Gymraeg, a bod o'n iawn iddyn nhw wneud hefyd, t'mod, a felly dyna 'dan ni'n rili'n trio annog. A dyma beth ti'n ei nawr, blogio? Ie, uh, yeah, dwi ar Twitter ar hyn o bryd yn ymateb i bobl sydd uh, wedi, t'mod, yn methu dod actually ag so o'n i'n deud ewch draw i hackiaith dot com achos da ni'n streamio uh, peth o'r stwff yna, mae pobl yn blogio amdano fo, felly mae pobl hi sydd ddim yma hefyd yn gallu cymryd rhan yn y digwyddiad os maen nhw eisiau. Felly yeah. chi'n gallu cymryd rhan mewn digwyddiad heb hyd yn oed bod yna jyst trwy technoleg. Wyt? Ie, ie. Ydych chi'n credu hefyd bod technoleg yn bwysig i'r iaith Gymraeg? Dwi'n wirioneddol credu bod o, achos mae'n bwysig i bywyd uh, ni full stop erbyn mm. hyn. Alli di ddim dianc rhag iddo, ac os nag oes na fwy o gynhyrchion yn cael ei wneud yn y Gymraeg ar-lein, da ni'n mynd i goll-, ma' ma' pethe'n mynd i gael eu colli. Yym, fi'n credu, tibod, o'n i'n sôn cynt, mae'r gwirfoddolwyr sydd wedi cyfieithu Facebook, felly mae pobl yn gallu dewis yn Fi'n credu na dyna be di'r peth cryfa rwan, bod gwi- bod bobl yn rhoi, tibod, dydy gwirfoddolwyr ddim yn, ti'm yn gorfod treulio oriau yn neud o, ti'n neud un neu ddau air a mae'n helpu i gyd. Fi'n wirioneddol credu bod yym, dilyn technoleg. Tibod, fel er enghraifft, be ydych chi'n neud efo Sianel 62 rwan? Mae defnyddio... 'Di technoleg ddim yn, fel 'sa ti'n deud yn Saesneg, en- end of itself, math o beth. 'Di technoleg ddim jyst yn rhywbeth. Mae o'n ffordd i gael at gwybodaeth neu i rannu gwybodaeth. Ydi. Felly, dwi'n rili falch, ma' pethe'n cael eu neud yn

swyddfeydd mewn tai pobl a dio'm yn dio'm yn rili yn do's na'm ffor o dod at y pobl at ei gilydd yn rhy amal a ma'r ffaith bo' ni'n gellu dod â pobl at ei gilydd yn meddwl ma' 'na syniada'n cael eu datblygu ma' rhywun yn deud o dyma be dwi 'di bod yn gweithio ar a ma'n deud o waw hwnna'n amazing o'n i'n gweithio ar rwbath tebyg a mae o'n deud o o'n i'n cael trafferth efo hwn o ie nes i datrys hynna a ma'r ffaith gellu datblygu pethau well wedyn achos ma' pobl yn meddwl Mae'n cael rhywun yn eitha weithiau efo, mae'n cael... Mae rhywun yn gweithio rhywbeth wedi, o, dwi'n meddwl bod hwnna'n dda iawn, a mae rhywun yn dweud, na, hwnna di beth gorau dwi'n oed gweld yn y mywyd fi. A mae o'n meddwl, a just, dyn ni'n mynd cael igor o'r, o'r, o'r cyfleoedd fel la, a mae just rhywbeth yn haciaeth neu rhywbeth fformat barcamp yn neud o'n, neud o'n haws a chi bobl dod at ei gilydd.